Diolch am wrando blant. Un o fy hoff emynau yw hwnna. Helo blant, mae gen i un o chwedlau eisop i chi heddiw, stori ar asyn a'r blaidd. Un diwrnod, roedd asyn yn pori'n hapus braf ar gyr y goedwig. Yn sydyn, o gornel ei lygad, gwelodd blaidd yn sleifio heibio fel cysgod rhwng y coed. Does gen i ddim gobaith dianc rhag y blaidd, meddai'r asyn wrtho'i hun, ac mi fydd rhaid i mi fod yn glyfar iawn os ydw i am achub fy hun. Felly dechreuodd hercian yn gloff wrth bori, er mwyn i'r blaidd feddwl ei fod o mewn poen mawr. Doedd y blaidd ddim ar frys, a chan ei fod yn greadur go fusneslyd, holodd beth oedd yn bod. Chwarae teg i ti am ofyn, atebodd yr asyn. Mae gen i glamp o ddraenen fawr boenus yn fy nhroed, a dwi'n methu'n lân a'i thynnu hi allan. Tybed beth allet ti wneud? Mi fuaswn i'n ddiolchgar iawn. Dwi'n gwybod dy fod ti'n bwriadu fy lladd i, ac mi fasa'n gas gen i feddwl amdanat ti'n tagu ar y ddraenen wrth fy mwyta. Wel, rwyt ti'n feddylgar iawn, meddai'r blaidd. Coda dy droed ac mi dyna i'r ddraenen allan. Dim problem. Daeth y blaidd yn nes, a gorwedd reit wrth draed ôl yr asyn. Cododd yr asyn ei droed, yna ciciodd yn ôl a'i holl nerth gan daflu'r blaidd i ebargofiant. erbyn i'r blai ddod ato'i hun, doedd dim golwg o'r asyn yn unman. Twt lol, meddai'r blaidd gan lyfu i gleisiau. Be ddaeth dros fy mhen? Heliwr ydw i, nid meddyg, na i ddim anghofio hynny ar frys. Glynwch wrth yr hyn sy'n gyfarwydd i chi, a pheidio ceisio bod yn rhywun arall. Hwyl fawr!
Helo blant, chi'n cofio fi'n gofyn i chi sgwennu cerddi Cymraeg? Wel dyma nhw. Yn y tywyllwch fe welwn y golau, gan Molly o ddosbarth Misus Mister Roberts. Yr enfys hardd ar y llwybrau troed, yn y ffenestri, yn y coed, negeseuon chalk the walk, stay home, stay safe o gwmpas y byd ar hyn o bryd. O'r hen i'r ifanc yn hunan ynysu, yn hiraethu am ffrindiau, am ysgol, maen nhw'n ysu. Mam a Dad yn gweithio o adre neu yn siopa yn y pentre, y plant yn mwynhau chwarae gemau bwrdd ac eraill yn gweithio yn bell i ffwrdd. Ond cofiwch y bobl arbennig, ein harwyr hanfodol, sy'n achub y byd o'r coronafeirws, felly helpwch allan drwy wneud eich rhan, cadwch bellter, dim ots beth yw dy farn. Gwyddwch a diolchwch am y nyrsys, doctoriaid a fferyllwyr, y frigâd dân, yr heddlu a'r gyrwyr, golchwch eich dwylo a pharchwch y rheolau ac yn y tywyllwch fe welwn y golau. Da iawn Molly. Dyma gerdd Aeron o ddosbarth Mister Roberts. Barddoniaeth Covid 19. Rydyn ni gyd yn ddiolchgar i'r NHS am weithio dydd a nos, pawb yn clapio iddyn nhw ar y llinell flaen yn peryglu ei hun i achub bywydau, a phawb yn creu enfys i ddiolch i'r staff, felly nawr yw'r amser i aros yn bositif a pheidiwch â gadael i Gorona ennill, gadewch i ni atal y feirws rhag lledu, mae'n amser i bawb i aros mewn. Pawb yn hapus y bod tu fewn yn hunan ynysu, ond mae'n rhaid cofio am y gweithwyr allweddol yn gweithio ar ein cyfer. Os rydyn ni gyd yn cadw'n gadarn, byddwn ni gyd yn trechu'r feirws yn gyflymach. Arhoswch mewn, golchwch eich dwylo, ac amddiffynnwch yr NHS. Achubwch fywydau am ein dyfodol. Da iawn, Aeron. Dyma gerdd Mari o ddosbarth Mister Roberts. Peth anweladwy yw'r feirws a ledodd drwy'r byd, ond mae ei effaith mor anferth, heb ddiwedd, mor ddi-hid. Aros mewn, mae pawb. Dyna yw'r norm. Ond rydych chi fel angylion yn mynd i ganol y storm, yn gwarchod y sâl, yn rhoi gofal tyner. Gyda balchder, ry'n ni'n edmygu eich dewrder a'ch cryfder. Fel enfys ar ôl glaw, fe ddaw eto amser hael i'n croesawu ni allan yn ddi-ffael. Da iawn Mari. Dyma gerdd Olivia yn dosbarth nosbarth Misus Roderick. Bywyd ar wahân. Y strydau yn dawel y siapiau ar gau achos mae'r wlad angen glanhau. Mae llawer o bobl raid mynd i'r sbyty oherwydd mae nhw'n peswch a chwysu. Mae popeth yn newid i fi ac i ti. Ni ddim yn gallu gweld ffrindiau neu teulu. Hen fisau yn y ffenestri i blant bach i gyfri, ac mae rhieni ddim yn mynd i'r swyddfa neu ffatri. Mae pobl yn chwarae mewn cartre, dim parciau, ac neb yn gallu mynd ar drên awyren neu bysiau. Pryn ni'n hen, byddwn ni'n cofio i gyd sut oedden ni wedi gweithio gyda'n gilydd ac achub y byd. Da iawn, Olivia. Dyma gerdd Siôn o ddosbarth Misus Roderick. Haul ar fryn. Step gen y ti, Dad, Billy a fi. Methu chware pêl-droed na chriced, methu taflu pêl at wiced. Pen-blwydd adre gefes i. Cwtsh da Mam, Dad a Billy'r ci. Ffrindiau a theulu yn bell i ffwrdd, sgeipio pawb o gwmpas bwrdd. Llangrannog, dwy dy angen di. Maes y Morfa, caraf du. Carafán a lochtin ddaw. Haul, gobeithio, a dim glaw. Pawb yn cadw ar wahân, hen wlad fy nhadau oedd y gân, enfys yn rhoi gobaith pell, gwelwn olau bywyd gwell, mabs yn Llundain, bets yn creigiau, hiraeth mawr sydd arnaf inne, gwybod bod 'na ben i hyn, gwybod bod 'na haul ar y fryn. Diane Siôn. A dyma gerdd Enlli o ddosbarth Misus Roderick. Pawb yn aros yn y tŷ ym mhedwar ban yng Nghymru, yn cadw'n glyd ac yn saff er gwaetha' y Covid craff. Ddydd a nos yn plethu ni'n diwrnode' hir heb eu cynllun, colli'r ysgol, colli ffrindie, colli'r athrawon a cholli'r hwylie, canu'r anthem i godi calon, clapio dwylo i drin achosion, daw haul ar fryn unwaith eto ac enfys mawr i ddiheintio. a ninnen y blant yn y diuwch yn disgleirio golau trwy'r anialwch, dyfodol llachar ddaw i ninne wrth i ni gofion y berthe. Da iawn Enlli, a dyma'r gerdd olaf o Steffan fan hyn yn fy nosbarth i. Plant yr enfys. Plant yr enfys ydyn ni, lan a lawr yr ardd yw ein unig sbri, aros adre sydd rhaid bod, neb yn cael mynd na dod, Tan i'r coronafeirws gadael i fod yn saff yn y tir rydyn ni. Rhaid ynysu er mwyn diogelu. Erbyn ddiwedd hunlle gwaetha'r byd, newn ni ddiolch i'r gig am achub ni gyd. Ffrindie yn dathlu bod ysgol yn ôl, sdim byd gwell, bydd dysgu ddim mor ffôl. Da iawn Steff, gobeithio na. Hwyl fawr!